Seg wakken ḥemmleɣ-tt, ttruḥuɣ ɣer ɣur-s, ttɣimiɣ kan ttwaliɣ-tt, ḥemmleɣ ula d iẓra-s, ḥemmleɣ akal-is, din i d-kkreɣ. Nettat i d-iyi-icudden ɣer temẓi-w, tcudd-iyi s imɣaren n zik, tcudd-iyi ɣer imawlan-iw, tcudd-iyi ɣer taddart-iw. Fig i tt-ḥemmleɣ. Yernu di yal awal deg-s nezmer ad nruḥ deg umezruy, les architectes. D acu d lḥara? Lḥara d amkan ideg i yelḥa Ra, le dieu soleil. Tessnem mmi-s n Ra, win yefkan isem i Maṣer? Lḥara yelḥa deg-s Ra, d amkan nni i d-iṣebḥen di tlemmast, ilaq ad yelḥu deg-s yiṭij u netta yeffer yesser, yella deg usefru-agi. Ma d nebder awal uḥanu neɣ asqif bu snat tewwura. Tewwurt ɣer daxel yiwet tewwurt ɣer berra. Ar ass-agi mazal kra zzekwan di Tunes qqaren-asen aḥanu d iḥuna. Aanu, llan wegad tt-iqqaren aanu, aḥanu. Snat tewwura-agi yiwet tewwurt deg uẓekka-agi d iẓekwan-agi yellan di Tunes, yiwet tewwurt tefka ɣer tudert, yiwet tewwurt tefka ɣer laxert. D acu ara ɣ-d-yesmekti wagi? Anu, yefka-d Janu, yefka-d Janus, yefka-d Yanuari. Ad nuɣal alma d tiḥkayt-nni n Janvier wi t-ilan, ma nneɣ neɣ nsen. Yuɣal mi d-nebder awal, akinin awah mačči nwen. Janvier, si romain. Isem-is lḥara, kalima ɛarabiya. Ur ẓriɣ ara ma nniɣ-awen-d aṭas, aṭas n lirakursi ara ṭṭfeɣ deg umeslay-inu imi twalam akud yenɣes. Meɛna ẓriɣ, umneɣ, s yiwet lḥaǧa, mi ara d-nessekfel ccbaḥa n umezruy-nneɣ, mi ara d-nessekfel timussniwin n lejdud-nneɣ, mi ara d-nessekfel ayen yakk d-snulfan imezwura-nneɣ, ad t-nmel i tarwa-nneɣ, a Sidi ad tẓer tarwa-nneɣ belli di Bgayet i d-lulent les mathématiques. Di Bgayet i d-lulent les mathématiques, les mathématiques i ruḥen ɣer Mars. Lukan mačči d les mathématiques, d lmuḥal ad iruḥ wemdan ar Mars neɣ ad yali s aggur neɣ ad yesnulfu ṭṭyara. Asmi asmi a yili yal agrud deg uɣerbaz azzayri neɣ deg uɣerbaz n tferka n ugafa s timmad-is, yeḥsa s wayagi, yeẓra belli nekni d agdud i d-yesnulfan taɣebrit, taɣebrit, les mathématiques, taɣemrit, taɣebrit, yekka-d si teɣmert, hein, zzawya, c'est pour ça que ça s'appelle zzawaya, ayɣer i s-qqaren i zzawya zzawya? parce que din i qqaren taɣebrit, lɛerc aɣebri, ad k-yini iɣebber-it, ad t-id-issefham armi tiɣebber, ad k-id-ttɛaraḍ akk nɣebbereɣ tura dagi.

que nos ancêtres appelaient chacun par un prénom nekni ɣur-neɣ di taddart am ɣur-wen di taddart-nwen yal tazemmurt s yisem-is ad k-inin tazemmurt n leflani tazemmurt n leflantga ad k-inin eh, abucic ma teqqarem abucic ad k-inin taslent n leflani taslent n leflantga unag tura tili wa bla ma nemmeslay-d fell-asent bla ma nemmeslay-d ɣef waman ihi tamsalt-agi n usnegmu imezgi tcudd aṭas ɣer tefsixt